Ɛnɛ recipe a yɛba abɛyɛ yɛ authentic Ghana klakro. Wowɔ kokoo bi a ne wura ho ne ho bi na wonhu nea ɔmfa nyɛ ase ne ho ayɛ some styles basaa bi a, wapa ma menkyerɛ wo kwan a wobɛfa so ade ayɛ wo klakro ama no ayɛ kama na w'abusua nyinaa adi. Nti yɛnhyɛ aseɛ. Ahyɛse no wobɛhia kɔkɔɔ a abele paa, ɛho yɛ ayɛ sɛ tuntum bi saa na ɛho ayɛ tuntum no na afei deɛ woafa na wɔadwa. Dodow no a wɔbɛ use no nyinaa bɛgyina wo so ne wo family size so. Me use kɔkɔɔ mmiɛnsa pɛ ɛsiane sɛ ɛno no yɛ enough ma me ne m'abusua. Nti wowie a na wafa na wɔatwa no kama na wahohoro ho. Nti wowie a na watwitwi agu w'adeɛ mu na ayɛ nketewa kama. Me nua no se ɛna meyɛ me deɛ no ɛsiane sɛ meyɛ no saa na ɛboa me ma metwi no ayowa no mu a ɛfe ntɛm. Nti mɛtwitwa no nketewa wie no na mafa me potato masher ho na me deɛ awowɔ wɔ so abobɔ bɔ so saa kɔpem sɛ ɛbɛyɛ mmerɛ. Sɛ wonni w'abi nso wobɛtumi nso ayusu ɛta na wode ayɛ. Ae anaasɛ wobɛtumi koraa ayusu wo food processor nso so de ayɛ. Nti wowie a wo consistency no sei na ɛbɛyɛ na wode asi nkyɛn. Recipe yɛde authentic konkonte, panyin de panyin nso bɛka ho nti ɛwɔ sɛ wonya bi na wode ɛno nso asi nkyɛn. Enti ayɛ sɛ mafa m'asa papa bi, ayowa, ae, mede me mma kɔ ato mu. Wia na mefa m'akekaduru, m'akekaduru wia na menyi ne ho no mfiri ho, ɛsiane sɛ ɛno na ayɛ a na ahoɔdene no ne nutrition no nyinaa wɔ mu. Enti wia no ara wode w'aweduaba ne wo grove ne wo black pepper nso so aka ho. Na mmom asɛ nka mede me garlic ka ho nso, ɛmɛ mede garlic wɔ fie. Ba ɛbɛyusu powder no bi na ɛde ayɛ. Enti wia yɛde nkyene kakra to mu, nkyene no yɛ afa to mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode kɔkɔɔ no fra a, ne nyinaa bɛtirim na ayɛ kama. Enti ahaw behia abasa ne watwiw bɛko no nyinaa kamakama ama twitwɛw no nyinaa bɛfe kama abom. Enti watwi amena afe awiei no na wafa kɔkɔɔ no a wama ahye asi nkyɛn no, na afei de aha no wode afra na wasan atwi. Esiane sɛ wobɔɔ so ntɛm no nti no, ɛbɛyɛ easy ama wo wotwi a nti seesei a wobɛhu sɛ na afe Enti kɔ so ara na twi hofim sɛ wobɛnya that perfect consistency no a wopɛ no. Ne yɛ nyɛ den koraa. Enti ase yɛ afe awie no wafa wo kunkuntesam no bi. Nyɛ bebree o, kakraa bi na deɛ gugugu so. Kunkuntesam no boa ma kɔkɔɔ no ne kunkuntesam no come together na afei de abɛfɔm nti no sɛ wokye a na kyerɛ sɛ antete anka anwo anim anaasɛ antaataa wo kyɛnsee anim wahu Enti na na meyɛ de konkonte fra no. Enti aha sɛ mewerɛ fii sɛ mamfa me garlic powder no angu mu. Enti aha no mede kakra regu so. Enti bia mede matere anum na afei de ne nyinaa afra abɛyɛ baako. Aha sɛ nso mede m'anwa resusu me using coconut oil na ɛde akye. Ba bɛtumi de anwa bi a wɔ biara nso akye. Enti yɛ na wafa atere ketewa na watete agu mu kakra kakra saa kɔpem sɛ ɔbɛwie. Yɛ use a low medium heat na ɛde ahyɛ aseɛ. But as times goes on no yɛbɛma heat no akɔ soro kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ahye. Yɛmpɛ sɛ bɛbi na ahuru gya anaa ntɛntɛm so nti kakra kakra saa na wodaadaa no na woma no ato ne bo ase na woma no akye. Nti akye wie a wobɛhu sɛ ɛho no bɛyɛ brown kama kama kama kama kama wo ankasa bɛhu sɛ akye koraa yɛ dɛn awie. Wobɛhu sɛ ɛnoa amene ahuru gya. nti na na wato wo bo ase saa na wafa w'atere no ade daadaa no saa kakra kakra anaa wo toothpick no ade daadaa no saa kɔpem sɛ wobɛnya saa beautiful golden color wei ɛyɛ sɛ wohu sɛ abea wie wo kra kuro no wobɛtumi de adi bean stew wobɛtumi de adi nkateɛ deɛ wopɛ biaa na wode ayɛ. Enti ase ne afe apipa taa wo ne deɛ ase yɛ plate nim. Meyi me koko no nyinaa agu so. Ɛno bɛboa ama no atwe ɛmu anwa no nyinaa afiri mu. Enti yɛwie a sei na wo krekro no bɛyɛ. Ayɛ kama, hwɛ mu no yɛ fɛ. Sei na ɛwɔ sɛ woyɛ a ɛyɛ. Enti sɛ ɛyɛ very easy paa. Wei yɛ akɔnnɔ aduane, awia bi anaa anwummere bi wobɛtumi akyere ama wone obi sua adi. Na obi biara nse sɛ ɔnya bere hwɛ recipes, w'ani gye ho a ɛyɛ a na woashare, na woafollow, na woalike. Yɛpɛ sɛ ahyia.